kamoro moro maintie johera mar lolwe tv en odiochieng' maber ma en dienchieng' mar kuku mar wach ma bende watwake gi jotelo mopogore opogore to moloyo mondo imi wane ni weche mag dongruok e luo nyanza odhi nyime yo makare sani eri kaka ung'eyo ni wachimo sechego eko mag yiero ma bende biro chopo higa manyien ma bende watemo rango achiel kachiel ni to gin jotelo mage ma bende owuok oko madwa ni mondo otelne ogandawa kawuok e luo nyanza an kod wendo e studio ageno ni jomoko osenene jomoko pok onene abiro miye thuolo miyo nyinge kaunti ne kaeto gi gima bende odwa chung'e kochopo higa manyien kaeto obiro dhi kod twak machalo kama endi mikelo ni kod Angie Fulu Mbaka arwaki e studio jatelo erokamano Jeff nyiwuodha mos oganda maneno Lolwe TV
oganda luo amosou aye nyaruok kendo ageno ni ukwe kendo un gi chuny maber kuikoru ne higa gana ariyo kod apar gabiriyo mm. an maloso nyinga adipo kuome awuod karachuonyo mm. ae karachuonyo constituency wuon go to kendo mano ni e Homa Bay County mm. um, nachungo kaka mbunge kalaro kom mm. to kamoro jef biro penja eh, mok kuom mano miyo ok adwa mana dhiye Yeah. mano aleronu mana gi man Yeah. koro e higa gana ariyo gapar gabiriyo mabiro higa manyienni abiro chung' kendo kaka mbunge ma karachuonyo ibiro chako ichung' achiel kachiel kaka jaod bura ma karachuonyo Erokamano. kama sani rito kod james rege Yes.
erokamano arwaki ahinya dipo kuome wacho ni nichung' higa mar aluf ariyo kod apar gadek kata kamano ero pod ibiro chak ichung' achiel kachiel mondo item ka bende oganda nyalo miyi thuolo mondo mi itelnegi e gwenge mag karachuonyo agoni erokamano kuom chopo kwachako un e jotelo ma sani dwaro ni mondo uchung' mondo luo nyanza bende omed dhi nyime kaka jatelo adipo kuome inyalo wacho nang'o e weche mag dongruok e luo nyanza
dongruok ma luo nyansa chutho an awuon to kamoro ahinya ruok ni wasetimo maber mm. to kata ka makosa nobedo nyaka walok mtindo mm. mondo mi politics magwa obed politics mag de development politics mag dongruok nikech mano kende kende ema biro konyowa kendo ema biro duoko chan ma piny luo piny mm. omiyo duokona en ni kanyo endo e kar chunya mm. iwacho ni ok imor Yes.
Ok imor nikech ang'o? Ang'o minyalo wacho ni osetimore ma ok ber mamiyo ok ibed mamor kaka jaduong' Adipo kuome? Awuoyo kaka wuod Kenya. Mm. Miyo ka wacho ni ok amor to tena wacho ni jomoko aneno ka timo maber molowa. Mm. Tena aneno ka piny luo idhi yombwa. Yeah. Omiyo ka neno kidhi yombwa ok anyal mm. bedo mamor. Yeah. Nyaka watim weche mag development. Mm. iwacho ni wantiere chien e weche mag dongruok wana kaka joluo kirangowa gi joma moko kata joma okiwo kodwa kata uh, jodhoudi moko ineno ka wan bet wan chien matin correct to wach nieri iparo ni wanyalo lose nang'o in kaka jatelo madwe chung' iparo ni wach nieri onego walose nang'o ang'o modong' kata ang'o mapok watimo monego watim to konego watime onego watime nade in kaka jago ombulu dongruok chakore kodi ochakore kodi nikech mm. in ma in gi rusa mar yiero ng'ama dhiyo e telo mm. to ng'ama dhiyo e telo nyaka bed nitie gima idwaro mondo iyierene mm. kohero development to kendo osenyiso notimo development to kendo osenyiso ranyisi ni kopo ni oyiere mm. to mtindo mare en development ma ichokonu noherono mm. ka watimo mano yeah. to akoni ni mano endo wachako mana development gi kanyo mm. to ka wang'iyo gi kamoko weche mamoko yeah. ma ok development mm. to wachako gi ng'ama dhi ng'iyo weche mamoko ma ok development mm. erokamano ahinya jaduong' adepo kuome awinjo ka iwache maber gima koro adwa ni mondo wadhi achiel kachiel iwacho ni en weche mag dongruok ni mondo ogandawa kadhi e seche mag yiero to ging'e ni to en ng'ama nyalo kelonwa weche mag dongruok jotelo gi kiduto waseneno gi kata jotelo man godo sani ka ndalo ma gisero ombulu to gin kod weche mag dongruok giwacho weche mag wang' apaya giwacho weche mag ute thieth giwacho weche mag somo bang' ka gisedhi magi kiduto lokore ataro ok awacho ni isebedo achiel kuom gi mano bedo ma weche gi lokore ataro to in kaka dipo kuome kaka ja Kenya kaka wuod karachuonyo iparo ni ang'o makelo lokruok mar paro machalo kama endi moloyo kosemi ng'ato telo well ing'e ni ka ng'ato moro ochungo mm. tikone ni mondo obi owachi ni giko dwa biro dhi timo yes. ing'e ni ng'ano ikonye ikonye mabor mm. nikech kowacho mana gik modwa dhi timo owach gik mosetimo eh, ng'ano ikonyo mabor thura ma kama tabu nitie nikech imiye otiko mar miriambo
obiro wacho ni wach gik modwa dhi timo omiyo otiko mar miriambo yes eh.
onyalo wacho ni kata ng'ato ka ng'ato obiro ng'eyo ne apiko Yeah. ng'ato mane constituency Aha. ng'ato ka ng'ato Yes. kata ndiga ng'ato ka ng'ato Ah. kata matoka ng'ato ka ng'ato Mano nyalo kata wacho. ndege ng'ato ka ng'ato Ah. to kowacho ni ma ok owacho development yes omiyo gima ng'ato biro dwa dhi ma dwa- gim- gima ng'ato dwa biro dhi timo Mm. en kipenjo ng'ano timiyo tiko ma miriambo Mm. kidwa mondo iyud ng'ani adier yes ng'iye gi nonre kak- nonore kaka osedak e gweng'u be en ng'ama inyalo associate gi development Yeah. ki associate go osetimo ang'o osetimo ang'o makonyo ji kaka oganda Yes. gima inyalo luongo ni development to kama onge obiro lokore ono ni tok mano kok otimo ing'e ni Kiwacho adieri, yeah. e development ok bi bi ng'iyo mana ni pesa ma sirkal ochiwo kende yeah. ka in ng'ama dwa konyo piny mm. tinde ndalogi eki nitiere institutions mopogore opogore mm. makonyo e gige development yeah. to institutions gi inyalo tiyo kodgi kata oseyieri kata pok oyieri mm. bende ng'ama dwa chung'ni osewuoye gi joka kamago okele gi development mm. ithuru yeah. kose nurito mna cdf kose nurito mna pesa moa kuom sirkal kende mm. pesa moa kuom sirkal kende boneno ka bende i- iore to nitie nyang'ande e iye mm. therefore en kire laye kuome ni mane kende tekri yeah. ichuolo ichulo iwacho ni ng'ama onyis ni mondo owach gik madhi timo mano ng'ama omi platform mar miriambo mana kar dhogi aduoki kuma ne wacho ni onego wapenjgi ni to ang'o misetimo ne oganda kata ok obedo ni itiyo kod pesa mar sirikal obed mar cdf obed omenda mar rowere gin wakwongo penjo ni to usetimo ang'o kaka in owuon makonyo oganda aduogo kuomi adipo kuome isetimo ang'o ne oganda achak gi makarachuonyo ka ok kenya ma wanyalo wacho ni kwang'iyo to wacho ni adiera dipo kuome osetimo achiel ariyo adek magi gin weche ma wanyalo wacho ni magi otenore kod dongruok ne oganda ma karachuonyo ka be ni ipenja mano e rally yes. to jopiny ema do odwoko piny no endo Jopiny ema do odwoko?
yeah, to si- Awachi. nikech gi- ging'eyo gima dipo kuome yes to kaka ipenja ka wan kodi ji ariyo koro kaka kode jopiny mondo onyisi tek koro Yeah. miyo abiro luonge Nyakinyisa. mano Ee, dwoka. Eh, to mak mana ni kata kaluwoni ne ok agombo mondo awach gige gi Anyaka sani. iwachi mondo wawinji. Abi- Ama isetimo, isetimo. Abiro nyisi gima omiyo ok nadwa Gima- mondo awach gima wagi. idwa dhi time ma ok adwa ni mondo awinji nikech samoro inyalo wacho ni mano koro campaign strategy mari ma ok idwa ni gol ne oganda oko to misetimo en gima nie lela ma ji ong'eyo ni adipo osegero wang' apani adipo oseloso od thieth ni adipo mago kata iwacho to onge tabu wachnwa gima ise- Gima omiyo ne ok adwa wacho wakwongo wach ni Yeah, mano. yeah. abiro miyo joka dwa chung' koda luoro ah migi amiye luoro onge Amigi luoro. migi luoro ki ane miyo gi luoro to migi luoro gi gik ma isetimo erokamano Ah. ing'e ni mana ka an jakom ma jokarachuonyo e welfare abodi yes pok naparo kata nabiro chungo mm. atimo negi mathoth nakunyo kata pige koni gi koni katudora gi ngos kaka jo britain nigi ngo mane omiya kata pesa machun akunyo godo yawo ne ji mm. mano enda chako chon koro bang'e adhi nyime ma bura mana teleno mm. aketo mochako nyaka cooperative society yes. mowachoko kata pesa kuom ji mm. pesa go eko nang'iwo ne godo jokarachuonyo ot moro giyude otunglo moro ariyo adek mm -hmm. sama wawuoyini kendo nairobi ka nairobi ka yes ema gine giorona jokarachuonyo kamoro dang' kipenjo tibiro yudo ni kamoro jok rach Mm. kata kori onge gima kamano Ah, to an dak asedonjo e odni e Nairobi ka wuodo kuome to an bende awuodo gi karachuonyo ibiro donjo idwaro yango kidwaro entry kid- atudoni wacho ni en mar jokarachuonyo onego bed ni wadongore manyiso To ni ka ambe bende- kaka wuod karachuonyo onego adong kanya wach ni to gima dipe mane oloso ni ang'o mamono we chiemo a a members ema inyalo donjo kamano to mak mana niya Mm. kirent go auto ok inyal biro ni in idonjo ni idwa nene mano od ng'ato koro Ng'ato modak.
Eh. pesa ni mama Awiji. okay tok mano endo Mm. tok mano endo na organize I organize jo karachuonyo ma wagero hospital ma tinde district hospital ka an jakome Yeah. ma mano e gima timo machielo ba chaka gero kawo mo jo Australia ogere tok simbi kamoro kanyo ka ae- Gere od thieth. od thieth Tok simbi toke kacha.
yeah.
tok mano endo an ng'eni kata mana yo madhi korwa Yeah. way back kata ka pok na paro nabiro chungo yes aorganize ma ipaye mober ma kata in inyalo riembe mm. mitundo dalan mana kimiyo wang'i mm. king'e riembo kimiyo wang'i mana madhi dalau kende tapenji iti domo nadhi alos kumodokodalawa ute jomoko bende ah, makalo dalau dalau eh. ichako dalau eh. damo iger kata ne ji otini ninde pap nyaka ikwong ichak gi dalau nyaka ikwong ichak gi dalau iminyiso eh. godo gima in Yes. korka idhi oko bas tok mano ah, ah, I would say ni flagship project mara Yes. en pi Pi.
Yeah.
Mm. Pi moganda modho.
yeah. sani project mara mar pi cover ji almost 30000 mamodhe otach on ah, wards ariyo 30,000.
yeah, otach on wards ariyo be awach ni wards adek yeah. Mago wards mage.
well nitiere kama imodhe piga ma central ward nitiere kama imodhe piga ma en kindo town ward nitiere kama imodhe piga dho mano po ni e small scale ma en kanyaluo ward mago adek Mago adek. to wan gi wards abiriyo koro ka an oko to eh, ayudo 60 percent To ang'wen modong' gi itere pi karang'o Ero ji modhe awards adek, iwacho ni nitie awards abiriyo, ang'wen modong' gi Mano chenro mane ipenja ka asebedo MP.
In Ah, ipenja ionge ka gi pok abedo. chenro- abiriyo modong' gionge go gi chenro sani. Ng'eye mana niya, Mm. project ma akelogo Mm. gi touch kaka idwoko gi e money value Yes. gin about 200 million shillings. Mm. An ordinary person Mm. okelo mano. ipenje kata mana eh, wuoyi makoro ayo ma icha nene kanyono mm. mandayudo ni rumono yeah. penje ane kabe osekelo project kata mar milion achiel mm. koro mar milion achiel to an mana an ng'ama oa oko eh, kendo mar milion e wuot ang'wen modong' hmm? adwa penje wuot ang'wen modong'
mago eke ma kipenja mm. takoni niya adwaro mondo amba abed gi plan Yes. maber Mm. to imbi ichwaka ni kawacho eh, planda Mm. tabiro miyo joka biro kopi planda nikech Yes. gin gi- ni ji dwa chung' koda nyaka joma onge plan mar chung' Mm, koro gidwa winjo ni to en ang'o mi iwacho mondo gin bende gikawe Mondo gin be giwache. gikawe awiye awiye gidhi giwach ma Eh. koro chal joma read from the same script ya awinji mak mana niya the past ok gine romie koda kata gitim ang'o gisamo dong Yeah. ma gikel project ma worth 200 million ok apar in gadieri ni gik misetimo oganda osene maber udo kuomi awinji maber adwaro ni mondo ka waluso to bende samoro ing'iyo kamera kae nikech ing'iyo picha igi eki oganda dwa none pa wiyo ng'ama wacho adieri en ng'ama ng'iyo ji kiwacho adieri to gineno ka samoro ok idwa ng'iyogi to giwacho ni do gineno koriambe momiyo ok odwar ng'iyowa wan joneno manene wuodo kuome nyisa ni to sani eri wadong' gi eh, higa manyien ing'eyo adieri ni wadhi e weche mag yiero Mm. Maendi kaka jatelo madwa bedo jaod bura ma Karachuonyo, Karachuonyo nitiere e kaunti ma Homa Bay. Nyiswa ni to kane wabedo kodi ka indi higa mokalo chande kane apenji kaka governors osetiyo, ning'isa ni nineno ka ne pod gichalo joma koka puonjore tich nikech devolution ne en gima nyien. Sani wadong' mana giga achiel kendo nyalo wacho nang'o e tiji kamar governors. kapok aduoko mana anyisi gima omiyo ineno ka in ema ng'iyi mm. in ema ichanda gi penjo in ema ng'iyi mondo giwinji mago eh, penjo mag oganda very good yeah.
to korka governors gi agisetiyo kata kowuo e piny luo mm. ka gin adieri adwa mondo abed negi fair yes. mondo giwegi gibi giduok piny machalo mano mm. nikech samoro ka an ema duoko yeah. tabedo unfair nikech wagik e okang' ma ng'ato ka ng'ato biro wacho gima en yeah. mae momiyo an bende kipenja piny mm. tipenja kaka ng'a biro dhi chung' yes. ma nyaka duok penj kaka ng'a biro dhi chung' mm. to ok inyal penjo ng'ama chielo an yeah. mipenja mm. omiyo jogi bende an da wacho niya bed bi penj gi mana gin giwegi to so far mm. hata mm. onge kodgi gi wach mm. yeah. in kaka jalno mawuok Homa Bay County in, in kaka jal ma bende girito in ionge kod ywak moro amora iparo ni gisetiyo maber well at aneno ka kata korwa e Homa Bay County mm. waneno ka yo igero sani endi moayo eh, Kindu Yugis Road mm. oage kanyo kochomo Mawego to dhi Tundo Kadongo mm. well eh, dang' ok atamra wacho ni gima kamano ok ane mm. be dang' ok atamra yie ni mano gavana otiyo mm. miyo kama ng'ato otiye Ayie ni ayie. Itamore yie ri koro oganda ma ywak malich ni gineno ka governors mopogore opogore ok tinegi maber. Gineno ni omenda margi ma bende imiyogi e agulu no ero madonjo ne governors gineno ka moko ok tiyo e yo makare. Weche mag mibadhi gieki inyalo wacho ni nyaka ne jogi chak tiyo in ok inengi. No,
ji ose complain Yes. ni weche mag mibadhi nitie. to ing'e ni mibadhi en gima samoro ng'ato nyalo eh, hangi godo ni ja mibadhi mm. to samoro bende in be inyalo bedo ni ja mibadhi to kata ikoni to ok iyie mm. koro miyo dawach niya ji nigi reason momiyo giwacho ni jogi mibadhi mm. sama an gi gima neno ni, nga, ni gavana jamibadhi yes. to nyaka wache ni mae gi mae gi mae jamibadhi mm. to bende achowe go tir to duoka mm. omiyo awach niya gavana ka gavana biro bedo responsible mm. for kaka pesa otiyo kare mm. omiyo ma piny mamit to weye mondo oa duoko oa from the horses mouth mm. mondo ji ong'ad nego bura in kaka japiny wacho ni ineno ka gisetiyo fairly
tena wacho ni i'm not saying ni i can defend them yes
but I'm also not saying ni I can attack them mm. to nikech ok an gi reason koro in mane diere ka kihero tinyalo wacho mano mm. nikech an ng'e na concentrate mara omiyo kik koro kata jopiny midwa rito hinyore to ok ing'e ni to owadwa un kuhinyoru to wachu ni hinyruoku ni wakonyu nade anyisie mm.
kabedo mp to kabineno ka e, e, e, gavana mara mm. timo gika richo taling' aling'a mm. I will talk nikech I represent my people. Yes. I'll talk for them. Mm.
To sanie to an an ordinary person my observation nyalo mabedo yeah. ni awacho mm. to kanyal timo gimoro manyalo stop gigi eki. Mm. Koro miyo ka ne kata eh, nitiere gimoro marach mane timore e kaunti mara mm. penj mp mara eh, mp in court mm. penj mp mara ni to en en en pin en kuot nango otim yang- en en jo otim bura in yang. kuot nango to dong lo in gi ng'eyo mer ichanda gi wach aoso ka ng'eyo maber inyalo chake lero lero nikech wacho ni en en pin kuot dong koro odhi tiyo higa mar abich odhi tieko higa mar abich Eh. kochopo higa manyien Yes. to mano pod en mana in kuot obedo in kuot nikech eh, ing'eni yiero chutho Mm. you owinji bedi e kom moyierie Mm. to ka ibedo Ne ok oyiere.
gicha kata imbi ing'eyo Ne ok ah penji mana ok Ah, ang'eyo. Jo ing'eyo. penji nitie ma ok ong'eyo adipo ne ok oyiere. in achiel kuomgi An achiel kuom jopiny. An achiel kuom jopiny ma ok ong'eyo nikech an bende achung' ne jopiny mopogore opogore. Ne ok oyiere. Eh, well to yombro ne ayombe ma kata embe owacho Ah. Eh, koro ere Ni kaka dang' yombe. awach To Eh, mano sani onego bed ni in e od bura. Ang'o matimore?
well ne wadok e yiero ma- akwongo ayombe e nomination kato wadok e yiero wadhi e yiero maduong' Yes. mar ibc Mm. bende aparo achaka chwade achaka chwade e piny to kanye mang'e ni inyalo wacho ni to kane achwade e piny natim eh, atim ang'o ma en Yeah, ang'o ma emokawo- notimore ma in eri chwade piny to ok in- ok idhi e od bura ri adeko Yeah. Ah, mokwongo ne an very unfortunate yes nikech e piny luo kiseyombe nomination yes gi odm Mm. thura Onge gima odong'.
guaranteed isedonjo Yeah.
to korka an aseyombo ni to ok anyal donjo nikech ng'ato moro timo timbegi maricho Mm. nadhi achungo gi pati manie kod machielo wiper mano machak achwad e piny mm. kitimo ariyogo thura pok ikampen ah. ng'e ni itiyo gi pesa mm. ma kidong' gi siling' piero ariyo kende to ng'e ni bende itimo savings ndi yeah. gima wacho en ni koro nadong' nono mm. to ka nadong' nono kaeto pok ikona ni kel uh, half a million mondo itim apil mm.
koro lweti odong' nono koro lweti odong' nono mm. Yuturomo ni choko mondo omiya pesa mondo atimgo apil Mm. ne ok nyal manage. Kanyo momi winjo ka chako ni niya development Yes. very important.
Development en mogolo ji from poverty. Yeah. Ka in e society ma poor, Mm. in be iwuon, it does matter who you are, Yes. in be in poor. The giga stage ma you need people's help. Yes, that to is ka lwetgi nono, you would get nowhere. Yeah. Na yudo ka jothurwa lwetgi nono, ginyal konya. Mm. Emomiyo ng'ama ne nyalo yuora for the second for the third battle Yes. ne koro onge tura mano donge nyisi gimomiyo ne koro Ah, koro awinjo wach ni momiyo wacho ni en mp in quotes koro, koro sani nyalo wacho ni to karachuonyo dhi nade ma koro itaye kod mp in quotes nieri bende oganda udhi maber hmm, ogandawa makarachuonyo yes
I don't know tatu pok aneno mbunge ma karachuonyo kata in action any time Mm. Onge gima otimo.
an to pok aneno Mm. kata jopiny bende pok oneno Mm. yes pok oneno omiyo an awacho niya Yes. karachuonyo to ni maber nikech uh, an to achiwora atiyonegi kata ok an e bunge Mm. to nikech ok anyal ringo jothurwa miel nikech ng'ama chielo ne odonjo to naloyo mm. jopiny nomiya kura kendo ne gimiya kura e okang' mamalo mm-hmm. ok anyal ringogi
mano be momiyo adok chung' nikech ok anyal ringo jopiny mm. to mor to ka mor nikech wuoyi mane okawo karano ne oa abandon gi owegi mm.
owe jopiny owegi nyaka gi pati mar mar ODM mano dhi gono mano dhi gono eh, party no chako we chako we ne gi we gi godo kanyo gi development bo we ne gi we ogi ko tim ne gi kacho awi kacho ri chako we gi nyaka gi party mano dhi gono kat in fact no we gi gwet mambo mako dhoga ah. be na ng'e ng'e to kar ng'ato yalo timo ne jotu we gi gi bora bora onge gi modo eh, eh. pero kamara ya uri kuom kosi ipo pingi ne no ne ne jubilee pok awinjo Alala, omera ma to koro iwuoda. Yieyo.
adhi be pok awinjo ero in minyisa kaendi Ah, ah, An pok En awinjo- wuone moselando. noselando erokamano mano wach manyaka bi adhi afwenyne to bende nolando ni sani koro en e jubilee Olando to ko- ing'eni ka chuth oti kidhiye machielo to winjire sani machielo. Eh, Kiwe pati nitiere sign eh. korka idhiye machielo. to en to eh, ma be pok orisain tutiyo gi ato donge gi- ne gi Jubilee. awinji wuod okume wuod okume nyisa ni to sani in ja odm
koka kabisa in ja odm kabisa mana ahinya kabisa sana erokamano iparo nade kaluwore kod jotelo moseneno ka bende nomiyo lemo e duond od bura mar odm to sani ng'eny moko kuomgi osewacho ni giweyo lemo manomigigo eko kata moko bende ni kod paro mar mondo mi giwuog e duond od bura ineno ka maendi bende nyalo kelo ng'ikruok e duond od burani ka sani uikoru ne yiero marike manyien Can you refer ka, ka, uh, to cases machalo mag Ababu na Mwamba yes gini? good Ing'e niya, koyieri nyaka ing'e ni authority ma in godo Yeah. koyieri ok en mari en authority mar jopiny moyierigo moyierigo erokamano itiyonegi mm. ka iwuok iweyo kaka ne gitimoni mm. kik iasium ni automatically kiweyo gino tidhi kodgi yeah. omiyo kata mana babu ya na mwamba gi timne mm. ok anyal wacho ni gikelo tabu ni wira gidhi gi jok ma nie constituencies gi mm. mm. ok anyal wacho mano nikech yeah. what proof do we have donge nyalo bedo ni gidhi to odhi kaka ni odhi kaka en owuon eh. mhm.
ni neno ka jatendwa uh, party leader marwa mm. nochako wuoth manyoro ne en vihiga mm. to ni neno crowd cha yeah. kawuono be wawinjo pok mhm. wachako neno odhi nyime kod limbege e gwenge mag western yes to kendo mhm. wiye ni piny lich Mm. Donge ichako neno indication mar gima awacho cha mm. ni inya ng'ani nyalo bedo noringo yeah. to kar oringo to oringo kende to wuon en gi jopiny mm. tawacho ni sama nong'i ng'eye yes. to nyalo yudo ka ng'eye onge ng'ama nitie odong' mm. kende ka aye
to biro manyo jogi to ok noyud kama gintie mm. omiyo an aparo ni kaber yeah. to jogo diye ok otimo gima gitimono mm. nikech ababu jakom maduong'e mane okelo mm. e party kendo be momiyo obedo gima en yes. mokete nyaka minista bwana mm. ngebedo minista ok en gima yot yeah. to ka onyalo ng'ato okawi aka moketi nyaka minista mm. kata mana otuono yes. ma gibedo ministers mm. kapok en ngaringe wegi e part wise mm -hmm. Yeah. Koro mi wacho ni pod duondo duol mar ODM otegno maber. An awacho ni mano to jogo dholuo ni githutho. Githutho.
Erokamano ahinya wuodo kuome. Wach ni minyalo wacho mogik ne oganda ma Karachuonyo ka gineni e TV mar Lolwe ma bende ne TV makende mar Joluo makelo negi jotelo achiel kachiel ma bende dwani otelnegi nyime kocha chande.
Ne Karachuonyo mm. dagomb ranyisgi ni Asebedo ka an kodgi nyaka uh, lweny ma 2013 mm. be ok anyal wegi anabed kodgi seche duto mm -hmm. akwayo karachuonyo mondo oyie ging'i joma wacho ni biro chung' koda mm. asewinjo nyinggi to an kang'iyo to chunya mor nikech gin jok ma koko biro ng'ere mm -hmm. jomoko kona ni to jogi kiwuotho anda kawuothi mm -hmm. ok adwar wuotho ka giwuotho kik wang'a biro chalo ka gima a- a- alarora kodgi arom kodgi ok aneno ng'ama larorago kuom jogo ok aneno ng'ama larorago awacho adier to nikech jogi mana gima awacho kachako onge gima gisetimo karachuonyo nyaka ne nyuolgi to gin joma dongo to obiro abira ka koro opong' motimo wuoyi ni koko obiro ni en ema- en ema the best e karachuonyo to kipenje gimomiyo en best to en be okia To gikoni gin gi pesa, gin gi pesa moro mayore, mayore kendo yore. Ing'eni kata Obama the president manyalo wacho ma the world mm. orito piny to pok oluongore ni en wuon dola mm. to ni kara chon nitie jomoko ma oluongore kata ni en wuon dola mm. to dola mane ma en wuon gi first of all dola en ma ja Amerika mm. be en ja Kenya ma do wach ni en wuon shilling uh. mondo koka wang'e ni ochiwo shilling mm. mak mana niya mano campaign tactic mare yes. to chuolo jowadgi no- be mobiro abira jothuro penjuru penjeu gi penjuru gi ni isetimo ang'o karachuonyo momiyo ineno ni owinjo wayieri Yeah. gima osetimo monyisu an ang'eni ka biro chako kampen Yeah. abiro dungo kodgi buru ma ginene mana ni karachuonyo ni bende thurgi kosa ng'a timore Erokamano. Erokamano. Sami iikori maber. Wacho ni higa mar aluf ariyo kod apar gadek nibedo kod ng'ikruok chien kocha chande kiwacho ni iyudo ka oganda koro lwetgi odong' nono in bende lweti odong' nono. Ka dipo ni wang'ni be ichak ibedo kod lweny ainani. Iikori maber mok ichak idhi nyiso oganda ni lweta odong' nono. Ah, ah.
Bwana kata mna in. Mm. kogwang' obiro Adeko ikori mochamo maber. Gwang' iwach ni ikori maber ma wang'ni ok ibi ywak. nikech ikona niya ikona niya ni wang'ni ok bi kwali Apani- Ok awacho ni wang'ni ok bi kwali. Awacho ni Ah. wang'ni ikori maber ma ka dipo ni wach moro otimore to ok ibi wacho ne oganda ni dweti odong' nono. to macho be mana ikora maber ma kata ji odhier nono to ng'adni To wang'ni be ikori. kaka m- naikora cha Eh, Wang'ni be ikori maber. kaka na iko kaka ni iko richa ne ok ber nikech wacho ni lweti nodhi odong nono a kare ok iwinja yeah. awacho ni an very unfortunate yeah. nikech atimo campaign mm. nyadiriyo ma ji ok tim mm. ma kata joma moko ma nodhi mm. kipenjo go ni be po nonyalo dhi e campaign kendo mm. kamoro ibiro yudo ka onge koro wang' ni ikori
kendo properly properly. To kendo wang' to adwa nyonogi gi nyon moro ma gini wuore mana kaka piny chak. Erokamano ahinya wuod Okuobe. Erokamano. Ne wawuoyo kodi ka en higa mokalo ne wacho ni kana penji weche madhi nyime Ndhiwa kocha ne wacho ni idhi wuotho Ndhiwa mondo ing'e ni to Ndhiwa ma Jeff openja ma bende ni mani thuro ma Homa Bay nieri odhi nade. Mi wadwoko watieko chenro. Erokamano.
gima mitna naja karachuonyo to ndhi ma mipenja Dhiwa ni Homa Bay County. Karachuonyo nitiere Homa Bay County. Eh. Nafwenyo ni kia Ndhiwa. Nyaka Koro ipenja niwachona Kasipul. maber, Kasipul iwuothe pile, niwachona maber ni ibiro dhi Ndhiwa nikech mano be county u, Ndhiwa dhi nade? Mi wadwoko otieko. kidonjo gima timo- timore ndhiwa moloyo Eh. penja wa gavana nikech ang'eyo biro miyi dwoko mamit Ule kabisa kumbe ne ok idhi Ndhiwa. Mano e dwoko ma Swahili kuomika. Ndhiwa ni notabi dhi. Ni to ndiwa dhi maber Ndhiwa dhi maber. ya onge tabu an b'a dɔn ɲɛ mana ne ni tiere nga mu yadu ko ndo be wa ma ene koro ine mane sengo ni biro di moso jombe wa eh. in kaka di puku ase moso gi ase moso eh. kendo gidhi maber gidhi maber onge wach udo ku ero kono duga nya kom chope studio wa odio chieng kawuono ma ene eh. na di puku maber kaka onyiso maber ni en jamno ma bende dwaro ni mondo otele oganda e gwenge ma kara chonyo kocho piga manyien owacho ni en ok odwar to oganda ema dwaro mondo otelnegi mane giminyisa pile ni oganda ema yierino kiwachnegi ni an ema adwa ni achung'
mano te adieri mano e adieri mano e adieri mar piny oganda ema dwaro kaluwore gi gima asetimonegi yes erokamano wuodo kuome wakwayo ni hawi maber ka nyasaye oyie to wabiro neno ni to higa manyieneno ero weche biro chalo nade ka wuok e lolwe tv maendi en kuku mar wach wuodo kuome ichop maber nyaka wachak warad kendo nyudha erokamano erokamano ahinya kik wang'ni chak ipenja wach ntewa erokamano mbewa ni nenore ni de ok ibi erokamano ahinya wuodo kuome mbewa ni iluoro gin osiepega erokamano erokamano kuku mar wach jeff olombaka